Чэ билигин уопсайынан олоҥхо туһунан илэ бара турара саха иһин үрдүнэн кэрэхсэбиллээх. Бу олоҥхо умулла сыспыта, онтон кэнники Дьөкүөдьүйэн кэллэ. Ити сүбэй миниистир барыыһап эмиэ үтүөтэ да буолуон сөп уонна общественнас эҥин бары туруннулар. Бу эдэр оҕолор учуонайдар бүтүннүү туохха олоҥхоҕо сүгүрүйбүттэрэ көрүөххэ истиэхэ үчүгэй. Вот онон сибээстээн мин олоҥхо туһунан тугу этиэм этэй? Сибилигин олоҥхону олоҥхолоото эрэ, хаҥарда, ыллаата эрэ диэн биһиги туохтуох-уохтаахпыт, хаачыстыбатын көрүөхтээхпит. Олоҥхо тыла-өһө эҥсилгэннээх буолуохтаах. Вот. Итиэннэ ырыата кылыһахтаах, ол кылыһаҕа лыҥкынас буолуохтаах. Холобур, Бүлүүгэ биһиэхэ лыҥкынас куоластаах, дьиҥнээх сахалыы ырыаһыт Уйбаныап Сэмэн баар, култуура үтүөлээх үлэһитэ. Бу Уйбаныап Сэмэн ыллаатаҕына кул-кул-кул-кул-кул-кула биллэ-биллибэтинэн күөмэйигэр оннуктаах киһи дьиҥнээх кылыһыктаах ырыаһыт диэн ааттанар. Былыр аҕам ааттаах ото Олоҥхоһут этэ, Олоҥхоһут Өлөксөй диэн өрүстэрэ ааттаабыттара. Э, кинилэр уруккутар киһилэр уйуона, билиҥҥитэ Хаҥалас. Вот, онно Кини ыллаатаҕына кыл-кыл-кыл-кыл-кыл-кыл гынар хос, хос куолай, хос туох иһиллэр курдук этэ. Ол гынан оҕол мэһэйдээбэт этэ, оннук лыҥкынас хайдаҕа эрэ дьэ ол да айылҕаттан куоластаах дьоннор бааллар эбит этэ, эбит, аны санаатахха. Ол аҕам туһунан чэ кэпсиим, бэйэм олоҥхоһут буолбатахпын, аҕам олоҥхотун биир олоҥхону уруйбутум, тоҕус харатыаны устутунан көстө тоһоҕотору ааттаата, соҕолдьум бухатыыр диэн, ону кэнники ити ким Ээ Семен Иванов уонна бу Сава Аким Светлана Тарасовна туох оҥороллор испэктээкилгэ оҥороллор аатын уларытыахха диэннэр үрүҥ маҥан аттаах туох ким букатыыр дьиэтигэр ол онон туохтаатылар оҥоруохпут диэн сыдьаллар даҕаны оҥорбуттара даҕаны уонна аһа маҥнай Светлана Тарасовна кинниин Семен Ивановтыын бу киниэхэ Бүлүү оройуонун ыһыаҕар туруорбуттара. Ол ыһыахханы эрэ үбүлүөйдээх ыһыаҕа этэ. Онно Бүлүү ыһыаҕар туруорбуттарын дьон барыта сэргээбитэ. Онно ити аныгы ити постановкаларын курдук олорор эрэн толору ыллааһын эҥин буолбатаҕа да кинилэр онно дьиҥнээх олоҥхону былыргылыы былыр Ньургун Боотуру били Григорьев режиссер туруорбутун курдук туруорбуттара Тохпар олоҥхоһуттар, персонажтар бүтүннүү сүүрэр-дьаллар туох олоҥхоһуттар буолуо да бу хатыырдар абааһы бу хатыыра айы бу хатыыра олохсуһуулар эҥиннэр дьэ бүтүннүү ото ыһыах хонуу киэ онно дьэ дьон улаханнык эҥээрбитэ Уот онон сибээстээн билигин онтугаларын баҕар хатылыахтарын сөп дии саныыбын. Итиэннэ болоҥхоҕо биһиэхэ оҕолор таххан эрэллэр кыра оҕолор ол эмиэ үчүгэй ону Светлана Тарасовна кэпсээбитэ буолуо. Светлана Тарасовна үлэлии сатаата, үлэлии сатыыр даҕаны ити өттүгэр ити сүбэ. Оттон ол олоҥхолору дьэ хаачыстыбатын көрүөххэ наада диэн. Билигин дойду үрдүнэн, это бу саха сирин үрдүнэн олоҥхону хаачыстыбатын көрүөххэ. Билигин олоҥхо элбээн эрэр, үчүгэй, ити элбээтин. Ол гынан баран хаачыстыбатын көрүөххэ. Дьиҥнээх үчүгэй олоҥхо лыҥкыначчы олоҥхо. Мин үчүгэйдик истэриппин билиҥҥитэ чэ бырастыы гынныннар, ол гынан баран тоол гыныахтара, үчүгэй буолуохтара. Ол гынан баран та билигин иһин олоҥхо баар. Тылы эһэ ама тыла драматическай өттө moo кыттарыһыаҕа да тылы эһэ баҕас кыаттарар. оҕурдук. Уонна тоол бэйэм туох олоҥхону хэбэскэ даҕаны интэриэһиргиир этим. Ол иһин хэбэскэ аһаҕаттан төбөбөр фурия сылдьыбыт олоҥхобун бу туохха Соҕуруосил кэнниттэн, иэсин былааһын кэнниттэн сразу Светлана Тарасовнаҕа суруйан биэртим, рукописпын. Олоҥхо, аҕам олоҥхотуттан Түбүбэрийиһэй диэн биир олоҥхону, биир олоҥхо. Итиннэ хас да олоҥхону Түбүбэрийиһэй диэн, онугунамары ол билигин хата умнуталаан Эрэбин диэххэ даҕаны уонна умуннум даҕаны. Ол дьэ биир да олоҥхону туохсаабытым сөп. Ол ону туохсаа тутуннахтарына оҕолор оҕолор кыра оҕолор оонньууллар, туһаналлар. Вот. Онон ол Ити үчүгэй. Ото мин ити олоҥхоннон дьарыктаныы диэн улаханнык дьарыктаммаппын, ол биллэн турар ол быыспар арыппар атын суруйар дьарыктарым быыстарыгар ити үлэлээбитим. Ол ону ньачаас суруйбутум. Чоҕо төбөбөр дьиһэйдьиһик буоламмын, ону ньачаас суруйла. Ити олоҥхо тыла э, искусствонно кэлбэт. Олоҥхо тыла киһиэхэ бэйэтигэр иҥэ сылдьар. Ол иҥэ сылдьан баран бэйэтэ туохтуур, бэйэтэ тахсар. Ол курдук. Оннук буолар.
Хат сыл, хат сыллаахха төрөөбүккүн, ааккын, Ээ, то суолгун мин э, сааһым, сааһым ыраасты эттэ уон аҕыһым. Эттэ уон аҕыһым уонна ол бэйэм ол э, онно манна эмиэ үлэлээбит киһибин. Э, МБДУ органыгар тиийэ үлэлээбитим уонна култуураҕа аан маҥнай хомсубуолга үлэлээбитим. Ордук кыра эрдэхпиттэн үлэҕэ мускуллубут киһибин, дьиэтинэн тахха сыл үксүн ортоһон айар үлэҕэ эҥин мускуллубут киһибин. Ордук уонна атын уратым киһиттэн туох да уратым туох уратым кэлиэ аҕайыттан итиннэ типичнэй аха оҕонньорум буоллаҕа. Ордук.
Ровно төрөөбүт сылгын, туоххун ыйгын иһин эт. Отоол төрөөбүт сылым тыыча тоҕус сүүс отут үс сыллааҕы ийэм этэринэн этиñи алтыс күнүгэр түүнүгэр төрөөбүт иһибин ийэм этиитинэн. Ону ити докумуоҥҥа сылдьарынан первого июля. Онуоха да кумиоҥҥа баарынан оҕурдук ыйаннык. Оҕуна босоол ийэм этэрэ механава сокуонунан буолара буолуонан этиньи алтыс күн түүнүгэр диэммин толкуйдуубун. Вот ити гэннэ атын суох ата суол онно манна үлэлээбитим туһунан тугу барытын уларсыйыамы итиэннэ наҕараадалар диэни соҕойу мэдээллэр бааллар биир уордьаннаахпын итиэннэ атын туох даҕаны үгүс аас-суол босуо да сиэ суох Туох даҕаны он уол онно мин засуруй гымпатын да быһыылаах аҕам Аманааска Өлөксөй Олоҥхоһут Өлөксөй диэн ааттанар этэ ол ити билимааҕын кэпсээн иһэн мин быһа аҥааччым быһыылаах ити кимиэхэ өрүскүллиэнэҕэ сылдьан кими кими ким ким кинээс Баһылайга Баһылай Ксенофонтов диэн тиит арыыга тиит арыыга билиҥҥитэ тойон арыы үөһүгэр тиит арыыга уонна кинээс Баһылайга олорон кыстаабыта эмээхининээн биллэ кыстаабыт үһү ол онно олорон олоҥхолуура эбитэһи ону кэпсиир этэ аҕам дьэ ол онно ол байбааска ханна эрэ соҕуруу омук иһигэр үөрэнэр эбит ол сотору-сотору кэлээччи туруораах ылаах маҥан ырбаахылаах хаартыһа Ити үрүмэччи гынатын курдук хаалтыстаах, билиҥҥитэ тэтэ баабачыга буоллаҕа дии. Үрүмэччи гынатын курдук хаалтыстаах буолааччы итиэннэ килэбэсигэр сэлиэччиктээх буолааччы, мааны баҕара буолааччы. Итиэннэ Баһылай Кснопонтов буоллаҕына Баһылай Гаврильевич Кснопонтов, ол манна Дьокуускайга эҥин Иркутскайга да ханна да соҕуруу үлэлиир быһыылаах. Дьэ, кир ону-маны суруйан тахсааччы, ээ, миигиттэн олоҥхо бөҕөнү суруйбута. Ол суруйбутун дьэ хомойуох иһин булбатыбыт. Емельянов Николай Васильевичтыын, Епремов Пронялыын көрдүү сатаатыбыт. Хантан да булбатыбыт. Дьол ол ханна били кибилиппиттэрэ биллибэт били Ксенофонтовщинаны сүргэйэллэрин саҕана барылын уоттаабыттар үһү үксүн аркыыптарын. Ол уоттааһыҥҥа түбэстэ быһыылаах ол аркыып сордоох. Онно ити кэнники экспэдииссийэтэ Бүлүүннээн, Өлөөнүнээн уонна бу Дьокуутук хотуннан ханан эрэ өссө эргийэн сылдьыбыт докумүөннэрэ баар буолуохтаах. Ол докумүөннэрэ үксэ фольклор. Дьэ ону тоҕо уоттаабыттар ону оччотооҕу ол туохтар билэллэр үһү дуо ол туохтар ынкыбытыгар Билбэттэр ол учу- учуонай ол туоҕу научнай тугуҥун билбэттэр. Ол иһин онула докумааҕа буолла да аны ити бу уоттаасыбыт диэн уоттаан ааһаллар. Ол курдук уоттаан ааһсыннар. Дьэ ол курдук уоттаан ааспыт буолуохтаахтар. Арай ол ким Габриэл Уйбаһаныйа диэн Бэтэринээр баар этэ, тыа хаһаайыстыбата үтүөлээх үлэ этэ. Кимиэхэ үлэ уола Уйбаан Габарыйап диэн кыым редактора. Ол оҕонньор бокуонньук Илбэҥэҕэ үйэлээх сааһыгар олорбута. Бу кэпсиир этэ. Биир эмээхсиҥҥэ Ол онно өрдөөҕү үчүгэйдик ыаһыйалыыр суоҕа. Хайа эрэ нэһилиэккэ биир эмээхсиҥҥэ уруукабыс баар этэ, ол кини оҕонньорулуун хотун туһунан уруукабыс диэн кэпсиир. Ол ону оччолорго мин эмиэ солорҕом буоллаҕым дии. Улаханнык өйдөөн истибэтэ. Ол били коммерциалка техникуму үөрэнэ сылдьан Уйбааныҥ оҕо практика тахха сылдьан ол көрбүт этэ. Дьэ ол ол эрэ суоһун буолуо этэ ол ону Уйбаан Эрдээл кэпсиир буолар этэ уонна атын чэ атын туох саҕана суох ото Бүлүү кырдьаҕастара бүтүннүүлэрэ билэллэр ото олоҥхоһута Лөксөй уонна арсенкиизэлэртэн киидарыылар тумуллар билэллэрэ билэтэ оҕурдук өссө ханнык олоҥхоһуттары билэҕиний ханнык олоҥхоһуттары билэҕиний уонна уопсайынан үчүгэйдик бодоруспут олоҥхоһуттарым уохтар Сегодня бодолоспут билэр ким диэн Никииппэрэп диэн оҕонньор олоҥхолуур буолар этэ да ырыата мөлтөх этэ. Ойуусугай олоҥхоһут тыллаах өстөөх этэ. Итиэннэ ким Чэ, эн үлүбүүтэ олоҥхоһуттар иһин бааллар этэ. Ээ, ол гынан баран оҕолор ол кэнниги уостан симэлийэн, тохтоон хаалбыттара. Ол курдук. Лөкөчөөн олоҥхоһуттарын үлэтэ ити эттим дии. Үксүн умнуталаан аастым. Умнусалаан эстим, дьарыктамматаҕым. Ол Никииpäрэп, Никииpäрэби билэбин, олоҕун-холуур этэ, итиэннэ ким диэн баар, ол ити кэнники ханна эрэ баран хаалбыта хоту, ким диэн. Петр Кириллович дэ. Петр Кириллович дэ. Ээ, бүө, буо-буо, бүөлэ, хата, хата эмилэ, бүөтир, бүөтир кириллэбит. Ол эмиэ ити, ити аҕам олоҥхотуттан ылан, эбэ олоҥхону олоҥхоту ырытыр, досоҕолдьу бухатыыр эҥин ол аҕам олоҥхотуттан ылбыта. Аҕабыттан уһуллубута, оҕо була, бу хойу дэлбитэ. Ээ, оҕо да.

Петр Кириллович быраата. Эй!
Ол Лукусен төрдө билигин илбэҥэҕэ олорор. Элбэҥэҕэ олорор.
Баар, ээ, баар, баар. Ол ол олоҥхоһо буолуо бардата Левитер билигин. Ээ, дьэ, билигин это олоҥхоһо буолбут үһү дии, ураҕа. Сатана олоҥхолуур чэ олоҥхолоотун үчүгэй Муҥха муҥхаҕа олоҥхолуур үһү. Эдэр эдэр сылдьан. А то ону бэйэтэ мин билинэр любительбин диир. Дьиннэ олоҥхоһуппун диэбэ. Билэ диирбэр олоҥхолоотоҕо диэни билбэт этим. Угуна боо кэнники олоҥхолоотоҕо дии. Ол курдук бүгө бүгөрү дьан баран эмиэ төлө биэрээччилэр. Ээ. Олоҥхо үһүсэ эмиэ бэйэтэ туспа искусство ээ итинтин эмиэ киһиэхэ арааһынайдаан киирэр ону киһини мээнэ быһа сэр сатаммат кырдьык ордук билигин үлэлиэххэ наада хаачыстыбатын дьокутаатын диэн сүбэлиэм этэ главнай хаачыстыбатын олоҥхо эрэ буоллун диэн мээнэ добдугураата эрэ диэн ыллаан доллоһуттар диэн биһиги олоҥхо диэбэккэ хаачыстыбатын көрүөххэ наада. Дьиҥнээх олоҥхо тыла-өһө маҥҥын эппитим курдук эҥсилгэннээх, хайдах эрэ ис иһиттэн олох олох атын ыҥырар уонна олоҥхо ис хоһоонугар тартарыылаах. Аҕам этэр-этэ өрүскэ итин олоҥхолоотохпуна, Хороох туох олоҥхом сүдүөтүгэр сүдүөтэ диэ баар дуо, кини билбэт. Олоҥхолоотохпуна ортотугар дьахталлар ыты, эдэр дьахталлар ытыыллар этэ диэн. Вот ол курдук туохтуохха наада. Ол мин киһиргээн эппэппин ити чахчы баара этэбин. Ол курдук оннук туохтаан оннук туомнаахтык холобур этиэххэ, оннук туомнаахтык ыллыахха наада. Ону, ону ситиһиэххэ диэн, диэн сүбэлиэм этэ. уонна сэн усуонайдар ыссыбыттара өссө үчүгэй ээ онон биһигиттэн кыдьаастар эрэллээхпит эрэллээх оттон аттаныахпыт анараа дойдуга биһиги икки уруйааччылаахпыт Эптиэ. Бу бу сервитиэнньэҕэ бэриллэр буолта. Бубат дуо?
Бу аркыыпка хаалар уонна баар көрдөрүөхтэрэ. Ээ, туох икки уруйаачылаахпыт билигин биһиги билигин туох бу хас сыллааҕы икки тыһыынча уон биир ыал икки уруйаачылаахпыт. Онно Саха Республикатын Куряситын Союһа диэн итиэннэ Саха Суруйааччыларын Союһа диэн. Саха Суруйааччыларын Союһугар председатель ким? Ити Саха редактора Туо ити ким? Ыы дьэ ити дьэ ити ким ким ким? Саха уруйааччытын үөрбэттэрэ.
Аҕа уруй ээ туох саха эрэ хаһыат э. Харлампьева да.
Харлампьева Харлампьева. Ээ Харлампьева предателлээх. Оттон Саха Республикатын э, туоҕа Сойууһа бэрэзээтэл билигин ИО Мигалкин олорор, ээ ким этэ ол өлбүтэ, Немохов ээ Моисей Пилэптээх иннэ уонна били ким э, ким этэ бу ити олоппоҕотун Немохов да Неймохов Неймохов. Э, ол оҕурдук. Ол ити уруйааччыта биһиги хойууспут Саха Республикатын суруйааччыларын сойууһа Москватааҕы төрдө ким диэн ааттанар Международное сообщество писательских союзов диэн. Ол аатал урукку ойууһуна республикалар хойуустарын холбоһуктара, тобохторо. Оттон ким генэ саха инсуляциятын соньууһа ити ким киэнэ ким ким ким